Helo, croeso nôl i'r sied. Iawn, heddiw yma dwi'n gweithio ar prosiect wel yr, yr golf sgyn i. A beth dwi'n wedi ail adeiladu a rhi refurb i'r subframe, yr cross member front, hwn sy'n dal, mae'n dal front yr injan a hefyd lle mae radiator a falle. So mae'r ma metal hyn hwn wedi cael ei stripio lawr llnau tynnu'r rhwyd trin a paent. Wedyn, beth dwi dwi eisiau gwneud i newid hein, hein di'r bushings rubber. Wedyn, rhywbeth mewn ffordd lle mae injan yma lle'n car, mae'n eisiau bushings yma, mae hynna'n cymryd i fyny'r vibrations a falle. A, ond mae'n gadael yr injan symud rhywfaint, yn peth yn y suspension a falle. So ma' nhw, ma'r hen rei dwi wedi tynnu nhw yn barod, ma' nhw wedi mynd yn eitha, eitha meddal, dwi'n gallu gwasgu nhw. Dwi wedi cael ei newydd, mae hyn i ddipyn mwy stiff. Dyn y problem sgyn i wan ydy, dwi angen basically cael hein i ffitio yn y twll yma. Rwan, os o'r shed mowr yn di llosgi lawr, swn i'n iwsio pres y gyn i fanno. Ond, dy hynna mae'n opsiwn rwan. Ond wedi trio, ond wedi mod, trio rhaid o'n feis, rhaid gwasgu'r feis amdano, ond mae'r feis bach sy'n gyda fi, di'r ceg i, i mi go'n tefn, oedd o'n mond yn gwasgu ar fanna, so oedd o'n dreifio fo mewn yn syth, so oedd o'n popio allan. So beth dwi'n mynd i drio wneud i bildio tha rhyw patent bach sy'n iwsio thredydd rod fatha hwn, dwi wedi bod yn meddwl amdano fo. So be fydd o'n digwydd fydd, mewn ffordd fydd y bushing ar y rod fel hyn, a trwy'r twll yma, dyn pan fyddwn ni'n tynhau'r bolt yma, fydd o'n pwsio'r bushing i fyny i'r twll ac i fod i le. Dyna di'r theori, dwi'n gwybod os dwi'n mynd i weithio. Um, Ddylsa fo fod yn iawn, cos dydy'r push... Maen nhw'n da chi'n gallu gwasgu nhw kind of i lle. So, dwi'n gwybod, cael ei weld, beth cyntaf dwi eisiau gwneud, dwi eisiau bildio, mae ffordd i hwn, os dwi'n meddwl amdano fo, drwad fel yma. Dwi eisiau rhywbeth i ddal yr bar, yr threaded rod yma. So dwi eisiau bildio rhywbeth o ffram gyntaf. So mi'n i rhywun off-cuts pren, so ni'n drio hynna. Dwi'n meddwl mae'n haws chi ddall beth dwi'n neud. Os yma fo beth dwi wedi bildio, mae'n edrych na Stonehenge bach. Beth sgyn ni di, mae'r threaded bar yma mynd trwy'r coedyn yma, trwy'r twll lle mae'r bushing wedi fynd, ac ar y gwylod yma, mae'r bushing, mae'r threaded bar yn mynd trwy hwnnw, efo, pla, efo fatha penny washers, washers mawr o dan nhw, fel hyn, basically. So sirid iawn, os dwi'n tynhau'r bolta yna, mae'n mynd i godi hwnna. Mae'n mynd i drafeilio fyny'r threaded bar. Wrth gwrs, wneud hynna i fod, tynnu fo i mewn lle mae'n ista yn y ffram yma. Dwi wedi rhoi dipyn o gris yn helpu fo. Dwi'n mwyn gwybod. Dylsa fo weithio. Um, Mae'n dod reit gyfyng i gael spanner i mewn i fanna. Dwi'n mynd i sgrifio hyn at ei gilydd. Fel bod fi yn gallu symu nhw os dwi isio. Um, a just trio spanner. Hei, so nath y broses yna gyd gymryd uh, pedair awr ac o hynna cynnwys fi uh, just yn crio yn ddistaw bach yn shed am un awr. So dwi wedi sgipio hynna, cos dwi'n meddwl bod chi eisiau gweld hynna, really. Um, oedd hwnna'n nightmare, i fod yn onest. Be oedd bob tro ni'n tra gwasgu nhw, oedd nhw'n mynd i mewn at ei gilydd fel yna. So, be ni'n gorau wneud mewn ffordd oedd, eisiau sgriw dreifar, bob tro ni'n tynhau'r sgriw, ni'n gorau trio pwysio fel fyny. Just gwaith fidlu, cymryd amser. Ond mae dyn ei ewan, so. Un peth arall nes i sylwi, dwi 'di neud at ei gilydd, felly un bolt gyda'r gwylod, a un peth dwi 'di sylwi 'di dydi'r tylla yn y bracket o dan hwn ddim yn matcho fyny. A cyn i mi roid at ei gilydd, nes i sylwi bod 'na ryw... Doedd y bracket ddim yn hollol syth ac yn sgwar, ac ac o'n i'm yn siŵr iawn os oedd o i fod fel 'na, ta be'. Wel, mae'r ddau ben, 'dyn nhw'm cweit yn hollol sgwar. Dwi'n meddwl sy'n get away o'r pen arall, ond y pen yma, mae'n rei drwg. Dwi wedi testio fo, fedra i gael dau boltan drwg. Ond, be dwi'n boeni amdano, pan mae ar y car, so amdano fo, fydd pwysau'r injan, fel rhan o pwysau'r injan, a reideit, rwy'n bod i mar hwn. So dan dipyn o straen. Be dwi'n misio di bod yr kink neu'r twist extra yn y brackets am di reid rhyw force ychwanegol i bob dim. Ac yn efo, the job's worth doing, wrth ni'n neud o'n iawn. Os mynd i'n mynd i dynnu'r top yma eto, a just tynnu'r brackets, ydyn dwi'n mynd i reid o mewn feis, a just trio hamro yn ôl i llap, really. Fatha dwi'n dweud, mae'n eitha weithio fel mae o. Ond, gan bod o yn y shed ar y workbench rwan, wrth mi drio neud o'n iawn ddim. So dynu hwn off gyntaf i ddangos i chi yn sy'n ddrwg ydi. So maen nhw'r brackets rwy'n sôn am. Dwi'n os da chi'n gallu gweld o'r ongl lan. Mae hein yn... Mae'n ei fod yn mynd y syth i fyny, a maen nhw'n mynd allan. Sbwylio allan, mae'r rhi canol ma'n gam hefyd. Be sy oedd yr bracket hwn oedd ni wedi bod yn beintio ar y storio o'r car scrap oedd o. Ac oedd darn top yn o'r racks oedd wedi twistio gyd. Be dwi'n mwyn sy'n digwydd i pan o'n i symud o yn y yard. Oedd wedi cael ei llusgo am y tractor, basically. Mae rhaid gen i bod hein di twistio dda cynnu. Wel, rwy'n meddwl mae hwn yn edrych o waeth. Ond hwnna oedd y gorau ar ddau. So, efallai beth sy'n digwydd o'r ffordd, mae wedi twistio. Ond mae bob dim wedi twistio ar ei faint, so mae dal yn ffitio. Beth dwi'n gwneud fan ydi, trwy'n yma feis, dwi'n meddwl beth rhaid i wneud ydi, mae nhw wedi bod nhw wedi agor allan, dwi'n meddwl eisiau cael ei tynnu fyny, maen nhw. So dwi isio neud hynna dau wan. Um, mae dipyn o'r job cyrraedd allan o'r bushings rubber, so dwi'n meddwl wneud gosod ar ei ben o, wrth sut maen nhw'n ffitio'n iawn. Mae'n dri hynna, wrth siap iddyn nhw. Reit, dwi wedi gorffan hamro nhw. A maen nhw'n well. Dwi ddim yn berffaith. Rhaid ni iwsio'r hyn, mwrthol mawr, i sortio'n allan. Um, wrth yr ochr yma, reit da. Um, Chod maen mewn rhes, eitha syth, dipyn mwy o waith ochr yma. Um, maen nhw'n sythach o'n, cweit mewn rhes fel yna. Mae hwn yn metal, tel, Oedd e hen feis bach goch druan. Um, Dwi'n siŵr rhan yn gwybod beth hi tri. Waldio fo dim anni. Um, Sicr cag defael bach yma ddau gwir. Ond dwi wedi trail ffitio nhw gyd. Mae nhw'n mynd i mewn y bushings lot gwell o'n. Mae sgriws yn mynd. Dyna'r er bod hwn i'n mynd canol. Beth sy'n mynd i mewn hwn di jyst sgriw bach. Um, Yn bret. So mae gennym ni rhywfaint. Chod yn bod y bushes y rybr, mae yna ple yn y bushes. A mae gennym ni gan o ple fa yma. So dwi'n mynd o'r boenus bod nhw'n mynd iawn. Um, Chod i fod y dydd os dyma mynd i weithio, ac os dwi'n creu problemau ni. Um, dwi'n meddwl, mae siwr yn beth sy'n digwydd mewn ffordd, ydy bod bolts yn snapio. Mae'r bolts yn mynd i mewn i hein. Mae hein wedi mawr. Um, M10s. Dwi'n mynd i pwy'n gryfda yn yna. So, mae'n barod i greu'n ôl o'n, ond wrth gwrs yn bod fi hamro nhw fo mwrthol a trio twistio nhw fo grips. Mae paent sydd o daf, so... Um, waith mi jyst i cwrdd y baent, na i samdyn o llain o fyny, samdyn o lawr. Just slaps ydyn nhw a push paent arnyn nhw. A dwi'n meddwl yn iawn dyn, dwi'n meddwl peth dwythaf dyn eisiau gwneud ydy torri boltiau i ffitio. Dwi'n fod yn mynd trwy bushes ac dal y ffram neu wylod y car. Um, So'n brys gwyll yn darn nhw, wedyn ni'n neud nhw. So ie, yeah, dwi'n mynd i gorffan hwnna wedyn. Iawn, na bob dim wedi cael ei beintio'n ôl. A maen nhw'r bushes yn ei lle. Beth dwi'n siarad fan ydi, rhoi hein, pwysio hein i mewn. So mae'n rhaid, dwi'n chod y blydi fforti. Yn y bushes gynta. Mae'n job canol mewn. Ond, munud i llun ochr, y llall yn mynd reit handi wedyn. Ar y peth ochr arall. So, mae'n gweithio. Mae'r brackets yna wan. Cael ei ddal gen y bushes. So, tan y top ar ei ben o. Hwn bydd darn sydd yn dal yr eidit ar y falle. Dyn o blaen y tyllau yma. A ddim yn leinio fyny yn daclus. Mae'n lot gwell hwn. So ia, dim yn rhaid iawn. Uh,

Iawn. Na fo, dwi'n meddwl. um, Ar ei hwn arno fo, dwi'n bod ar y bench. Be di hwn? Ydy'r engine mount. Ie, beth mewn ffordd ydy bloc masif o rybr mewn ffrâm metal. So eto mae hwn i gyd jyst meddwl chi'n injan car. Mae fe i breitio falle pan mae'n... Mae on. Mae hwn jyst yn absorbio lot o hynna. Ond bydd y car yn crynu. Mae hwn yn ei newydd, cos... Dyn nhw'n pethau drud iawn i crynu. Wrth gwrs, sy'n digwydd wrth amser, di mae'r... Mae'n gwisgo allan, mae'n ffordd. Mae'r vibrations yn chwalu nhw a gaf 'na rubber dyn nhw. Ta, maen nhw'n mynd yn frai. Mae'r rubber fatha bod o'n sychu allan. Mae'n breio. Sy'n rhyw 15 pint dyn newydd. Wrth gwrs mae'n haws yn ydo. Ond ydy'r bracket yma ddim yn y car. Dwi'n mynd neud o'n dyn iawn wan. Be na i cyn osod o yn ei le yn derfynol, dwi'n mynd rhaid gris o'n o. Mae gen i gris yn rhywle. Stwch yma. A byd ydi copper slip neu copper gris. Mae jyst fatha gris arferol. Ond mae yna... O. Os chi'n gweld o. Mae yna gris, fatha pwdwr, y copper yna fo. A mae o'n ideal i'r dybysau fel hyn, sy'n mynd o dan ceir a falle. Mae'n tynnu bara well, mae'n just gris arferol. So na fo. Just injan dwi eisiau fan. Uh, ac sy'n un peth arall. Mae boltio fi fan, dim problem fan. Os chi'n cofio, tyllen gam trwy blaen. Ond dwi wedi meddwl, mae hein, mae hein yn cael ei torri

Ie, so mae'n rhyw ddeg centimetr o thread. Ac os dwi'n cofio'n iawn, mm, rhyw 72. Dyn nhw'n fod. Be nhw'n neud, maen nhw'n mynd i fyny fel yna. Uh, trwy hwn, trwy'r siasi'r car yma ffordd.

Rhain yn bot M10. So maen nhw'n 10 mil trwch. Fel allu. So dyma wneud stiwsio grinder. Mae'n gynt, gan bod gen i bedair i wneud. Um, Ie, mae'n sitio fyny. Mae'n eich enw. Mae'n nhw pedair boltan. Dwi eisiau torri. Rhi tap yn nhw. Mae'n haws i ni gael gweld lle wneud.

So dyn ni eisiau mesur nhw fel yna. Cofio hefyd bod ni'n mesur nhw, mae eisiau cyfri'r o'r washar ymlaen. So, reit reid o'n ymlaen, marcio fo. Mae'r pigyn yn y top yna yn eitha sharp. So fydde jyst a marcio'r tap yna. Gweld yna hoel yna. Dyn fydde reid beiro neu felt pen yn wedyn, neu pensol. So mae hwn jyst i cael y marc cychwynnol. Na i dorri fo. 73 di'r maint i fod. Na i dorri fo shedan bach y fwy. Cos, ydych chi'n torri fo grinder. Gadael hen burs. Eitha hen. Darna bach siarp. sydd wedi cael ei ffeilio lawr. Um, a top tip arall i chi, um, cyn torri'r bolt, thrediwch bolta neu'r gwylod. Os ydych chi'n torri efo greindar neu efo axon yn bynnag, mae yna jans neith y thread um, gael ei gnoi fyny rhywfaint. Hynna jyst wrth torri neu bod yr, y bled yn llithro A wedyn, am bod y boltan arno fo'n barod, jyst windio hwn allan os isio, a dylsa fo, neu'n eitha drio llnau'r thread. Be sy'n anodd di os da chi'n trio rhoi boltan ar y thread sydd wedi torri'n barod, lle bod yn job cael ei gychwyn neu cael ei gychwyn yn syth. So jyst sgriwio chi yna lawr i'r gwylod gyntaf. Mae'n dda lot haws. Neu ddangos chi ar ôl torri fo. Iawn, ai. Nid y marc na well efo pensol. Neu dorri fo fo grinder. Rwy'n mynd allan ei hynna, neu wedi setio shed mae'r dan. So, na i just torri nhw, gwych chi weld hwn. Iawn, mae'n o'r brider sy'n cael ei torri. Dyn nhw'n union rhyfaint, ond dwi'n oer allan. A, o, Be dwi'n gofio lle mae'r ffram yn mynd ydy eitha section sgwar o'r corff. So dwi'n meddwl bod ots bod nhw'n chydig bach rhy fawr. Um, just bod nhw'n rhy fach. Wedyn, os chi'n gweld, so efo hon, dwi'n meddwl di'r gweitha, os chi'n gweld y top, jyst rhywbeth chi'n cychwyn greindio, neu torri lle, mae'r bled gallu llithro rhywfaint. So dwi'n gobeithio hwnna'n bo' fi 'di roid y boltan yma'n barod. Felly gawn ni job tynnu fo off. Um, drwy'n gynta lle. Ond yn eitha boltan yna, llnau y thread i fyny. Fel da ni'n hitha ni o yna. Os gawn ni weld. Fydda i'n ffeilio'r top lawr. Cos mae yna ochrau siarp yna o'n. Ond hefyd, ti eisiau rhoi rhywfaint o fatha siamper iddo fo. Just fod yn haws. Cael o mewn o'n y twll lle mae'n bod. Gwneud i weld os ydych chi'n boltan allan. Llawer o ffeit hwn. Dwi'n gwisgo'r menu yma, cos mae'n mor oer. Bob ddim yn sticio nhw. Reit, so. Ie, yn dod o'na. So erbyn ni di bygr o'r thread i fyny fan ar rola. Wedi dod o'n yn eitha taclus a di gael yn ôl arno fo. Um, os ydy wedi mynd yn ddrwg i ffernol, sy'n gallu wisio uh, Dau a ma' nw'n galw fo'n ei th- llnau'r threads ond dwi'm bo hwnna'n iawn. So os dwi mewn dwi isio ffeil, jyst hen ffeil fowr, a tacluso'r ochra yma, jyst rhi- chydig bach o befal yno fo. A o, job done. Iawn, wel. Dwi'n meddwl bod chi eisiau gweld fi'n ffeilio a boltio lawr neu beth. Iawn. Wel, chi tro nesaf, am siŵr. Da!